Hallelujah Maame me papa me nuabaa me nuabɛma awurade nhyira wo sɛ ɛnɛ nso wo fonini egu so ɛda rejoice television ɛnɛ wahyia waa wo ba ɔdehyeɛ wo nuabɛma onyame akoa prophet Isaac Newton ɛnɛ nso me ne wo ɛɛba abɛkyɛ onyame asɛm a ɛma nkwa na fahodie ɛnye wɔdeɛ ɛwom hallelujah ɛnɛ mene wo kasa fa asɛm a mato ne din sɛ breaking the curses breaking the curses yɛmmɔ mpaeɛ ɛhyɛ dwumadi no ase awurade da wase sɛ wama yɛkwanya sɛ nnɛ yɛne wo ma ɛmetie w'asɛm ma wo ma nyɛ nhyira ɛtwa ɔhaw biara mu ɛwɔ jesus din mu nti amen sɛ wosɛe ɛnome anaa woyi ɛnome ma menka asɛm bi nkyerɛ wo onipa biara a Onipa ba wo no no, there is a curse. Ɛno nti na Isaiah nwoma no ka sɛ, Nwosra no nti, nnome, nwosra no nti, nkonnua, nwosra no nti, adesoa bɛyi afiri Awurade mama tiri so. Na ɔtwerɛ de ma yɛn Isaiah chapter ten verse twenty seven. Na saa time no na nnipa nnim sɛ nnome tumi ba wɔ nipa a onipa ba wo no so. Ɛno nti no, Awurade ka kyerɛɛ Isaiah sɛ, Ɔman no nka nhu sɛ ɛnome tumi ba mu wɔ nnipa abrabɔ sɛe. Na sɛ onipa a onipa ba wo no, sɛ nome bɛtɔ n'abrabɔ so a, wɔhia wɔ Onyame abasa, wɔhia wɔ Onyame ho saa koɔgyen a ɛbɛyi no afiri saa nome no mu na ama no abɛyɛ nhyira. Ma me nka asɛm bi nkyerɛ wo, onipa biara a wo nsa sɔ sika mu a ɛntumi nyina, ɛyɛ adeɛ a ɛmma wontumi mmɔ bra. Na sɛ yɛhu sɛ obi adi yie na yɛkae sɛ wayɛ nhyira deɛ a, ɛneɛ sɛ deɛ wɔntumi nnii yie no, yɛbɛfrɛ no nso, ɔno nso sɛe. Hallelujah! Na wopɛ sɛ Awurade ma wodi yie, wopɛ sɛ Awurade ma ho tɔ wo, nanso adeɛ bi wɔ hɔ a wommɔ so mpaeɛ, adeɛ bi wɔ hɔ a wonyɛ ho adwuma, ɛno na Awurade asoma sɛ mɛka nkyerɛ wo sɛ, ma w'ani mmra wo ho so, na hyɛ aseɛ sɛ wo ne me bɛyɛ adwene. Na yeyi ade a ɛfrɛ no sɛ nnome, obi aware, na ɛno nso there is a curse a ɛda ne yafunu so a onyinsɛn a na asɛe, obi rebɔ bra, there is a curse a ɛma no ntumi nkɔ so, ɛma no ntumi mpagya, a sɛ Awurade amma mu a, wɔbɛyɛ deɛ wɔbɛtumi biara, nanso ma menka asɛm bi nkyerɛ wo, ade a ɛfrɛ no sɛ nnome. Adeɛ a ɛfrɛ sɛ nnome, sɛ woanyɛ Nyame difoɔ anaa Onyame nipa a okura highest mantle a wobɛtumi de abrɛ ka sister, wobɛbɔ mpaeɛ, wobɛ deɛ wobɛyɛ biara, ɛntumi nyi. Adɛn ntia? Deɛ ɔkasaeɛ anaa deɛ ɔyɛɛ saa adeɛ no, ɔgyinaa biribi so na ɛyɛeɛ, wanka no saa kɛkɛ. Memfa mmra afa mu koraa, hwɛ sɛ obi abɔ obi dua na wɔde kosua bɔ hɔ anaa wɔatutu nsa gu hɔ, deɛ ɛbɛkanyan saa asɛm yi de anoɔden, yɛanyɛ ho adwuma ntɛm a, Nnipa no dua no bɛnya no, nnipa no ɔbɛwu. Nso adeɛ bi asi wɔ w'akyi a yɛanka no wɔ w'anim. Abusua na wofiri mu no, obi domee de adeɛ hyɛɛ fam sɛ, saa abusua wei, ɛmu nnipa nwo mma mma, abusua wei, ɛmu nnipa nwo mmammarima, abusua wei, ɛmu nnipa nkɔ awareɛ ma ne nnyina, abusua wei, ɛmu nnipa ntumi ntu kwan nkɔbɔ bra, ba bra a w'adwenem aso. Sista, w'adwene ma so. Ɛyɛ wo sɛ abrabɔ no a wobrɛ no, ɛyɛ saa na ɛsɛ sɛ kɔ no. Dabi, Onyame amma yɛamma asase so sɛ yɛmma mmɛfa ahokyerɛ mu, yɛmmra mmɛfa ɔhaw mu. Nanso, there is a family curses bi a maame wabɛtom, bra a wabɛtom. Sɛ woanyɛ ho adwuma a, woforo ɛkɔ no, na saa ɛnome no ayɛ sɛ magnet. a yɛfrɛ no twi kasa mu sɛ steam na ɛtwew de wo kɔ akyiri nti wɔn sɛ nneɛma sɛ ɛkɔ so a na nneɛma san abɛsɛe there is a curse na nnɛ awurade sɛ mɛka kyerɛ wo sɛ sɛ wobɛtie n'anum asɛm a ɛreba yi na wama w'ani adi asɛm a mene wo ka akyi a mɛwie no ɛnome biara ɛda wo so ɛnome biara ɛda wo yɛfunu so ɛnome bi ɛda wo sukuu a wokɔ so awurade bɛyi afiri hɔ hallelujah yɛnkɔ twerɛsɛm mu

Wɔde Israelfo akɔ wɔn anim akodu Kanaan a ɛyɛ Jeriko asase ho, na wɔabubu Jeriko afasuo no. Wɔn mman no atumi adi Jerikofoɔ so. Israelfo afa asase no adi so. Na ɛberɛ a Josua wieeɛ no, sei na ɛwiee, ɛfiri sɛ tete hɔ no, kuro biara na ɛgye ban fa ho a deɛ ɛbɛka ne sɛ kɛseɛ toɔ, na wɔto ɛho ban, na obiara ntumi mma mu. Josua werɛ fii. Sɛ bere bi reba a kurow no a wɔabubu afasuo no, ɛsɛ sɛ wɔn ankasa nso build. Joshua werɛ fii yei nti no, wɔkɛsee, wɔka asɛm bi, na yei nti Joshua ka, ɔse Joshua yɛ dɛn? Toa so ma me. Nnome nka onipa a ɔbɛsɔre abɛkyekyere Yeriko kuro yi.
Nnome nka onipa a Yeriko asase a Awurade de ama yɛn, yɛaba so yi, wɔbɛba so ɔbɛkyekye. Sister, Bra, wode te asɛm no yie o. Kuro yɛkyekyere, yɛnsɛe no. Joshua duru kuro no mu. Anka n'anim da ne ho so sɛ, Kuro no yɛrebɛkyekyere, yɛremmɛsɛe no. But Jericho kaa ase sɛ, Onipa a ɔbɛkyekyere kuro yi no, nnome na ɛmmra ne so. Sista, brada, anka fie no, ɛsɛ sɛ wosi dan no. Ɛsɛ sɛ nka woboa abusua no, nanso papa bi anaa maame bi anaa ɔdasani bi aka ne ho ntam adome sɛ, Ɛnome nka efie abusua, dɛn de obesie? Ɛnome nka abusua de, ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɛyɛ eye. Nanso tie nie, na wunni hɔ. Enti bere biara a wobɛyɛ sɛ woyɛ biribi ama abusua bɛnimonyam no, na nneɛma ahyehyɛ sɛesɛe. Wonte aseɛ. Etu ara sɛ wompɛ sɛ wobɛkɔ wo kurom. Ɔyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛboa busuani bi a, busuani bi a ɔpɛ sɛ ɔboa no ɔnyɛ wo hwee. There is a curse a ɛda mena mu. There is a curse a yɛde ato fa mu a ɛma sista brada nneɛma ntumi nsisi n'apɔ so, ɛma wontumi nkɔ so. Wɔsi Joshua domee sɛ ɛnome ɛnka wɔ nipa a wɔbɛkyekyere Jericho kuro yi. Kɔe. Awurade anim. Awurade anim. Toa so. Ɔde n'abakan na ɛbɛhyɛ aseɛ. Wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔbɛsi abusuadan yi a, na ɛbɛwu. Wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔbɛbo afie a ne ba anyale. Te asɛm no yio. Joshua ka sɛ na ɔbɛhyɛ aseɛ sɛ ɔtete koi no, owuo na ɛhyɛ aseɛ di n'anim. Hallelujah. Joshua ka asɛm yei no, wawu wɔkɔ. Afei ɔman no abaa abɛduru mpɛmpɛnsoɔ a ɛmu nipa dɔle. Ɛna ɔhene a ɔno nso aba ɛbɛto afasuo afa kuro no ho. Ɔto yɛ na ne ba kan tim Wɔsoɔ mpene, wɔgu so saa, wɔreyɛ abɛwie no, na ne ba ɔtwa toɔ tim, ɛna ɔto afasuo no, ɛna wɔwieeɛ. Na wɔwiewieeɛ no, afei wɔma na ɛte kuro no mu no, wɔma asaseɛ yare, wɔma asaseɛ hunu amane. Na wei na Awurade somaa odiyifoɔ a yɛfrɛ no sɛ Elisha, ɛna ɔse, Elisha, kɔ kuro no mu. Na mema wo nkɔyɛ adwuma bi ma kurom hɔfoɔ. Joshua aka asɛm bi ato hɔ, but saa time no, na Elisha nni hɔ. Enti Awurade somaa no no, wɔnnim deɛ wɔrekɔyɛ. Na wɔduu kuro no mu no, ɛna ɔhene bɛhyiaa no ka kyerɛɛ no sɛ, Yɛanyɛ ankra sɛ woreba yɛn nkyɛn, nanso sɛ woyɛ odiyifoɔ yi deɛ, Yɛsrɛ wo, yɛwɔ adwuma kɛseɛ bi a ɛsɛ sɛ woyɛ ma yɛn. Kuro mu ha nsuo a ɛda ha a yɛsa nom no, sɛ obi kɔ sɛ bi nom na wanyinsɛn a, nyinsɛn no sɛe. Obi kɔ sɛ bi nom na wɔnyinsɛn nso a, wɔyare na wɔwu. Yɛnte aseɛ. Ɛhɔ na Awurade reka kyerɛ odiyifoɔ kɛseɛ a wɔfrɛ no sɛ Elisha yi sɛ, Adeɛ no a asie no, there is a prophet bi na ɔyɛeɛ, there is a man of God bi na ɛyɛeɛ, there is agent bi na ɛyɛeɛ, na deɛ asie no, it take higher prophet. Ɛtaki higher anointing. Ɛno nti na masoma wo. Enti ka kyerɛ ɔhene no sɛ, wɔmpɛ nkyene a ɛyɛ boba deɛ no bi, na montwi no apɔtɔwea mu. Wowie a, hohoro nkyene no fa gu nsuo no mu, na pae apɔtɔwea no. That is a God direction. Na ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Joshua deɛ na ɔyɛeɛ no, wɔgyinaa apam bi so na ɛkasaeɛ. Na ɛsɛ sɛ odiyifoɔ nso gyina apam bi so na wabreki saa curse no. Enti sɛ nnome da wo so a, sista, ɛnyɛ Awurade hummɔbɔ asɛm. There is a direction a wobɛtumi de abreki saa curse no, anyɛ saa a, ebia de wɔka ano ma sɛ fia ha, obi nyinsɛn nkɔ wɔn a yɛmfa se kankan no no, wɔgu nsa ne kaayɛ. Ebia obi ɛyɛ nnome ato abrabɔ so no, wɔkɔ baabi ɛna wɔkɔ kyekyere adeɛ bi. Eti sɛ ɔso pɛ sɛ wodane saa adeɛ no a, you need a powerful direction to break it. Ɛnu nti ɛna mepɛ sɛ meto me nsa frɛ wɔn sɛ ɛberɛ a wote me nkan ɛtene Ɔkyena da yɛ benada. Baabi a wote me nka biara, mpanimfoɔ sɛ didi kwan nwa, na wote faako nso a, to w'adeɛ so. Berɛ a nneɛma a ɛkɔ so nyɛ Awurade pɛ o, tu anammɔn na ɛne Awurade nkoa odiyifoɔ Ayɛ Gnoti me ne me nhyia wɔ Kumasi Nkontompo ne Afɛre ɛbɛn airport about Kumasi airport na yɛmmɔ mpaeɛ na sɛ ɛnome bi da wo so ɛnome bi da wo ma so ɛnome bi da wo kunu so ɛnome bi da wo yere so ɛde ɔhaw bɛba a yɛmfa yesu mogya ntwitwam hallelujah maame sister ɛnka wo kɔ dadaada o ɛnka nneɛma kɔ kyɛɛ sɛ yɛ o nanso nneɛma bi twe wo sae nneɛma a ɛtwe wo sae nyinaa ne sɛ nipa bi abie n'ano adome o na deɛ ɛwɔ mu nie a awurade de asɛm wei maa me ɛfa tam te hɔ din ɔsɛ sɛ onipa bi ɛtumi wo ba na wɔn ankasa adome ne ba Onipa bi tumi wo ne ba na ɔno ankasa abue n'ano, Wo, wo deɛ sɛ wo reba, wo nso woyɛ ɔbaa no bi, sɛ wo reba, worebɛbɔ bra no bi na wobɛhunu. Maame, asɛm no a yɛkaa ne saa no, according to James three verse sixteen, ɔkyerɛkyerɛ ma wei, ɛyɛ ogya. na deɛ ɔpɛ no ɔbɛdi so aba na yɛ nnome ne nhyira waka wie ɛno nti ebia sista ama abɛka akura na wusua berɛ a ebi asɛm nipa ka to so na wusua ebi a wadi ɔbaa bi hwammɔ wadi bɛrima bi hwammɔ ebi a wayɛ adeɛ amena hye obi wɔfiri ne yɛ mu adome ho ɛwɔ w'akyi maame gye sɛ woba na yɛbɔ awurade mpaeɛ na sɛ yɛbɔ awurade mpaeɛ a the mercy ahumɔborɔ ɛbɛkasa na ɛnome a atɔ wo so ama ɛsɔ biribiara mu anaasɛ sista nome ɛhu o wokɔ asɔre wosom nyame nanso nome ɛbɛtumi ahaw yɛhwɛ adeɛ bi wɔ bible mu na ehu according to first chronicles chapter four verse ten na ehunu sɛ sɛ wo maame dome wo wo papa dome wo ɔbaa bi dome wo bɛrima bi dome wo na wokɔ asɔre na woannya wɔ nyankopɔn anni ne ho adi wɔ so a wobɛkɔ asɔre sɛ abaa wode nome no bɛnante hallelujah mepatwe yɛnti akenka asɛm no according to first chronicles four verse ten na ehu sampa sɛ wobɛtumi asom nyame bɛnome ebɛtumi abɛhaw wɔse sɛe Kɔma me.
Tiɛni o aberanteɛ fɛn sɛ yavis wɔnyɛ nya mfinhyia kɔn to bebe kari kyerɛ sɛ wɔnyɛ thirty five years ɛsɛ so ɔwale ɛsɛ so ɔwɔ ma ɛsɛ so ɔbɔ bra nanso ɔsɔ bibi mu ana asɛe nanso israel mu no yɛ wɔn ne to nyamesu mu. Enti wɔte nyamesom ase, wɔte Kristosom ase, na Kristo mae deɛ, nanso na wɔdi akenkan asɛm no akyi, ahu sɛ berɛ bi bɛba a wɔbɛnya Mesaia. Enti na nna no nyinaa di mpaebɔ akyi, ɛna wɔbɔ mpaeɛ, ɛna wɔbɔ mpaeɛ, ɛna wɔbɔ mpaeɛ. Na wei na da koro wɔbɔ mpaeɛ na aberanteɛ frɛ sɛ Yabes yi o, wɔ nyamesom a ne bɔfoɔ bɛgya sɛ Yabes, woabɔ mpaeɛ asom me ara kyɛ, nanso nneɛma nkɔ so ma wo, na deɛ ɛwɔ mu nyinaa nie. Deɛ ɛrekɔ so no, there is a curse. Na Yabes bisaa abɔfoɔ no sɛ, Ɛfiri hefa? Hwan na mayɛ no bɔne? Ɛdeɛn na mayɛ a ɛnome rebɛtɔ me so? Ɛnna ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛberɛ a wo na nyinsɛn wo no, na w'agya dwane gyaa no. Enti ɔde yahodie, nisuo, awerɛhoɔ na ɛde faa nyinsɛn no mu na ɔde woo woɔ, na wotɔɔ fam no, Wo maame kasa guu so sɛ, Wɔde yaw na awo wo, wɔde nisuo na awo wo, enti wɔtoo din Yabes, asekyerɛ ne Wɔbrɛ ne Ɔmanehunufoɔ. Na saa adeɛ no a ɛda wo so no nti, ɛmma wontumi nkɔ nkae. Ɛhɔ ara na Yabes bu nkotodwe. Na yɛnto yɛnto akenkan asɛm no ntie. Ɛdeɛn na Yabes kaeɛ? Toa so ma me. Sɛ anka worehyira me na woatrɛ. Ɛnneɛ Awurade, sɛ anka worenhyira me na woatrɛ w'ahyeɛ mu a.

ma me nka asɛm bi nkyerɛ wo deɛ siiɛ no ɛwɔ yabɛs berɛ so no obi nso wɔ hɔ a ɔno ne papa na ɛka kyerɛ no yɛ ɔno nso ne ɛfrɛ ne sɛ isɔ na bible sɛ ne papa di ne isaac ɛberɛ bi sɛ wɔbɛhyira no no ne nua jacob ɛbɛgye nhyira no ɛde kɔe na bible sɛ mmerɛ a isɔ baeɛ no asɛm a ne papa de ka kyerɛ ne ne sɛ kɛnhyira no na ɛyɛ wo dea nanso wadile woama wo anyɛ ha Wo nua Jacob abɛgye nhyira no, na Biblesɛm a ɛhyɛ gu so resuo no, asɛm a ne papa kaeɛ nyinaa ne sɛ, Menni biribi aka sɛ brɛ na wobɛbrɛ, asase a ɛso yɛ den na abɛtena, asase a nufosuo nni so na abɛbɔ bra. Nanso I have another message for you, Sɛ wobɛkentene wo ho, na woama w'ani abere, na woasu agu m'Awurade so a, ɛnneɛ nkɔnwia no bɛfiri wo so. Bible sɛ. Ɛberɛ a papa no tee asɛm no, ɛberɛ a Esau tee asɛm no, wɔsan sɛ afei wɔresu rebɔ Awurade mpaeɛ. Na ɛberɛ a wɔgu so rebɔ mpaeɛ na wɔkɔ bepɔ so na wɔretwɛn Awurade anim no, there is angel ɛbɛ crashe ne life, na wɔka kyerɛ no sɛ, ɛberɛ a na wobɔ mpo ne mpo yi, merebɛyi nnome no a wo papa kaeɛ no adi afiri wo so. The same angel no wieeɛ no, ɛna ɔkɔ meeting Jacob, na Jacob akɔgye nhyira a wɔde rebɔ bra, nanso ɛnam sɛ nhyira no na ɛnam n'akwan so nti, na wɔrebrɛ. Wɔn so no bɔfoɔ no tentamɔe. Ɛnna ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Ei, ɛberɛ aduru sɛ kɛsɛ sɛ mekɔ, na wo nti na mebaeɛ. Me ba de maa wo nua Esau. Mabɛyɛ ne ho adwuma anka merekɔ, nanso wo yere de ne mogya nti, ka merebɛfa wo ho akɔ. Nanso wa, wo ne m'atentam. Woama, woama me ho akyere me. Woabu me dwonku. Ɛno nti, berɛ a woabu me dwonku yi, na wompɛ sɛ mɛkɔ no, merehyira wo, na wo din Jakob no, mesesa no ayɛ Israel, a asekyerɛ ne Ɔdodoɔ, ma me din bi da wo so. Sista atorodi no da wo so, a nhyira bi tɔ wo so mpo a, entumi mma nhyira no mpue. Ebia wunim sɛ dwontoɔ no yɛ adeɛ kɛkɛ, adeɛ bi wɔ hɔ a egye dwontoɔ akyi. Ɛno nti, na Jacob hu sɛ din a ɛda no so no yɛ ok, nanso na there is a curse a ɛda ne din no so. Na asɛm bi da ne din no so, na bɔfoɔ no sesaa ne din maa no din foforɔ. Sister deɛ mpɛ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ ɛdin bi da wo so wɔ sunsum mu. Sɛ wɔ Nyame anyi ne ho adi ankyerɛ wo a, ɛbɛko atia abrabɔ no ama nneɛma asini tra ase, ama nneɛma ayɛ busi basaa. Odiyifoɔ no a yɛfrɛ ne sɛ Joshua ɛkaa si nsuo no ne ɔman no ne asase no so deɛ, nanso there is a prophet a yɛfrɛ no sɛ Elisa a ɔkɔtwaa mu. Menim ɛnome a ɛfiri tumi bi anaa nipa bi a ɔkura ahofi bi aka ato w'abrabɔ so. Deɛ mehia wo nyinaa ne sɛ Maa me ntra faako na baabi a aduro no mpanyinfoɔ sɛ adeɛ kye adeɛ ɛsa no na ɛbrɛ no ana ɛkɔ no ɛne awurade akoa ɛnhyia na wabrabɔ ɛbɛsesa wabrabɔ ɛbɛyɛ yie na sɛ nka anidasoɔ ba sa onyame nti wo ne awurade bɛdi mpu ne mpu na ɔhaw ne amaneɛ no ɛbɛfiri wo so ama wo so ayɛ nhyira na woyɛ nhyira adeɛ a deɛ wode wo nsa bɛsuo mu no ɛbɛyɛ yie sɛ woyɛ nhyira adeɛ a deɛ wobɛhwehwɛ biara awurade de bɛma awurade wɔnhyira na wɔntena ne mu nkyerɛ wo Maame, mepɛ sɛ wodi m'akyi. Sista, na yɛkɔ asɔrefie, na yɛkɔhwɛ nneɛma a Jesus Christ ɔreyɛ. Yesu reyɛ adwuma, ɔreyɛ nneɛma akɛseɛ. Di m'akyi na yɛnkɔ asɔrefie hɔ. Yɛbɛba seeseiara.

memmɔ mpaeɛ, na mpaeɛ na mebɔ de ama wo no, wokɔ fie nnɛ a, frɛ wo mma mmienu na fa wo nsa to wɔn so. Wɔse sɛ wode wo nsa to wɔn so a, yadeɛ bi a yɛadua wɔ wo ba bɛn mu no, ɛbɛtu akɔba nipa no a sunsun ɔkɔtɔɔ saa yareɛ no. Na nipa no nsa ka yareɛ no a ɛda ha no no a, wɔbɛfrɛ wo ɛyɛ da Memenda, na wokɔ saa Memenda no a, wɔbɛbu mframa so de abɔ wa agu obi soɔ no, na yareɛ no bɛsa retɛn ne ɛde abɛwura ayɛ sɛ firi wo ba no so, na ɛkɔ ɔno no so no, ɔbɛdane de ama Awurade sɛ, This Saturday, wobɛnya tɔɔ, mɛnkɔ, na wɔde ahyɛ obi. Ma nsa bra. Ɔse, ɛyɛ bi saa da mɔnim, sɛ yɛ ɔse mɛnkɔ, one week, Ɔ fo wura amendment no bɛ bom fo a ɛyɛ yie bɛ ya. Mo di wiki ne nɛ. Ɛnɛ no medwene fo fie no ɛna yɛfrɛ me sɛ mesa baako Sunday anko mo sɔre ne wawu da ne wawu da ne nkwa so ɛwɔ akra. Awurade sɛ saa yie no asuma sɛ ne mu nti bɛ nkwa yie yi bi hyɛm no wɔ yi. Ɔhyɛm kɛseɛ paa. Maame, me wo sɛ medi w'akyi a me ne wo nam bantema na sɛ nua sɛ wotwa abɛɛ yɛfiri araka gyan abepa gyanhye ɛna ɛsɛ ne yɛkɔ gyim ɛtumi bi di w'akyi wo de wone sɛ medi w'akyi ɛna wotwam ɛde akɔ left side na mefrɛ wo sɛ bra gya atwamtwam wonte wowura sɛ woatwam na kaa abɔ. Ɛna obi gyina bank bi soro ɛna ɔretea mu sɛ, Mafia na kaa abɔ no, mommra, ɛbɛyɛ sɛ nnipa a ɛwɔ hɔ nyinaa apu ɛreba abɛhwɛ wo. Na Awurade sɛ frɛ no, anyɛ saa a Tuesday wei atamfo apɔt accident de ama no sɛ ɔnkɔnya accident wɔ Bantama. Na baabi a ɛbɛsie no yɛ bank. anim, na megyina apam mogya anim. Prɔto atamfo aprɔto ama wo, matwam ɛwɔ Yesu mu. Amen. Aberante Awurade sɛ memmɔ mpa yɛ ma wo. Na sunsun no, wo yere fiefo akɔtɔn ama pira. Na Awurade bɛ nfa sunsun mu. Me ne wo anya new site. A new site new site wɔn afɛ na wɔn sisi adan. Mmea sɛ waforo dan baako ɛna obi nso foro aba hɔ. Bere a sɛ nnipa no a wɔrefra aba hɔ no ɛka kyerɛ sɛ baabi ateɛ, baabi atene yɛ, ɔte no a sɛ prɛko pɛ dua no abu na ɛfam tumi a sɛ wo nan nifa no kasɛɛ no a ɛwɔ nkotodwe no abu. Na Awurade sɛ Isaac frɛ no, anyɛ saa a ne nsa bɛka adwuma na hyi. Monday, na ɛsɛ ɔkyena na awɔtwe, na saa adwuma no a ne nsa bɛka no, ne fiefo akɔsi mfidie, ne yere fiefo akɔsi mfidie, ato dan sɛ sɛ ɔforo a, ɛdan no mmu mu no, mmu no bɛtɔ fam, na ɔmpira me dadaw for six months, na ɔmmerɛ. Na ɛno nti na wokoko sɛ memfrɛ wo, na megyina Yesu din mu, fidie bi a ɛyɛ sum no, matwam. Na masɛe no. Ɔyɛ kapentani. Ɔyɛ kapentani. Ɔyɛ kapentani. A ɔkɔ dan so. Mpatsɔ ɔdɛ nyame di kɔ. Apa apa ne sɛ ɔtumi kɔ dan akɛseɛ so nyinaa. Wotumi foro abosan. Wo deɛ nyɛ soro akyɛ abobɔ no bi. Ɛna ɛnyɛ nkonnwa yɛ. Wo deɛ woforo soro ankasa. Soro ankasa. Tie awurade ma contact Monday wei week. Na kwadam wɔ New Side na mehuu sɛ sunsum no yɛde afa dua ase, Kumasi dua ase New Side, na sɛde na bɛgye Awurade anom asɛm adi nti, ɛmfiri nnɛ kɔpem dwoada wode adanseɛ bɛba ha, Awurade asomdwie nka wo. Yɛrebɔ mpaeɛ no a, Awurade de ne nsa kaa wɔn, ɛna Awurade kasa gu m'asom sɛ, Ti, sunsum no, yɛasoma spirit bi, firi abusua mu abɛdi w'akyi. Na mehunu sɛ sunsum mu no firi nna deɛ ɔyɛ ne sɛ wɔmma wo ntu pae da. Na Awurade mu kasa kyerɛ me sɛ yareɛ na ɛkaa wo nansa yi ara no wopaa bɛhyia me ɛrefi visa deɛ ɛrefi suu na tumi no wotoa a na ɔbɛgya wadwendwene wɔsedwene na wodwene na woredwene, na tumi no botaeɛ sɛ kɔbɛ mo adwene aa na mo a na wo na pressure ɛresuuti kɔ soro na wo ti yɛ wo ya, na wo ti bɛyɛ wo ya aa ama dɔktafoɔ aka akyerɛ wo sɛ woanya pressure nti ɛne wo to aduro so, na ɛno mu no aberɛ bi a biribi a wopɛ sɛ wode tu baabiara no wobɛkɔ check up na sɛ yareɛ no wɔ hɔ enti ɛmma yɛ mma visa sɛ fa tu kwan, wobɛka sɛ ɔyarefoɔ ɛtu tu kwan a ɛnyɛ yie. Papa me srɛ wo mpakyɛw ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ Kirk hospital makɔ ɛɛ embassy yɛanfa amma me ɛma me sa kɔ hospital biom. ama ɔma ka kyerɛ me. Wɔn nso anya pressure.
Anytime bi a mɛtu kwan bi ara no, ne saa asɛm no bɛsi up to now me ne ɔkasa. Awo sɛ kɛsɛ paa ha. A a ɔhene tie tie tie. Wabɛka mebɛyi frɛ me nhyɛ me nkɔm sɛ wɔ pressure ale anaa.

nine forty five maame bi resoma akwadaa tuntum teatea akwadaa a ɔne ne te abɛka to sɛ ne fridge asɛm ɛma na yɛdi freezer awurade kɛ sɛ sunsun wode saa fridge no asum fidie wokɔfa fridge no ba sɛ wobɛyɛ a wobɛtɔ moto maako maako maako tɛn ɛnyɛ yie na nipa no de wobɛkɔ court na wɔasan na judge no bɛka kyerɛ wo sɛ wo ahyɛ wo nso nti ɛsɛ sɛ wokɔ dam awurade sɛ saa approach wei no Efiri fie na wo tew. Enti me frɛ wo na me twa kae sɛ wo brɔda ɛɛba yi, maame bi soma ne ba sɛ bɛhwɛ n'adwuma ma no. Wo deɛ wokɔ fa adwuma no a, ka kyerɛ maame no sɛ ɔnya wo ntɛm ano na wo bɛba. Wo kɔ hwɛ a, mɛ nfa nkɔ aduro mu. Ka sɛ ɔba bɛ fa, mɛ nkɔ fa saa adwuma no. Nyame de biribi asi. Deɛ na asi. Gyɛ nua bɛɛ mɛ, wɔ sɛ ɛwurade wo nhyira o. Amen. Aso, wɔyɛ fridge repairer. Wotɔ wo sɛ kɛsɛ paa. Nyame bi pɛ. Na ɛkudi a wadie ne sɛ ɛka wo kɔ akɔdam for two months ansa na judge ne twa kɔ ato sɛ yɛmfa bɛyi na ɛsɛ sɛ megyina awurade awurade yi akyerɛ bi matwam jesus asɛ no kase bi a mebra mehu sɛ maame nim sɛ ne kunu ɛtɔn kente na bɛkuna sɛ prɛko pɛ me ne kunu ahyia na ɔdrago ka ei ɛna ɔka sɔfo ka yɛ abɛdwa yɛ taxi ba me me daa m'ani no mewia sɛ obi ɛteateam nipa bro nipa bro nipa bro ɛna awurade ka sɛ atamfo ahyehyɛ accident ɛde ama maame nkunu saa sɛ ɔbɛwoɔ no ne kunu ɛnya accident na wɔn ho nkyere wɔn na wɔn nsrɛ ansa na wɔn adi awurade sɛ frɛ no Anyɛ saa ne kunu bɛhyɛ aseɛ sɛ ɔbɔ ne ho mmɔden na ɔde taxi anante. But ansa na ɔbɛwoɔ no, abayifoɔ bɛma ne kunu anya accident na ɛde ahokyerɛ kɛseɛ bɛba. Deɛ ɛsɛ me Awurade difoɔ yi, mede Yesu mogya atwa accident bi a ɛda wo kunu anim, masɛe no wɔ Jesus din mu.

Ɛna ɛtwee me sɛ baabi wɔ hɔ a asɔre no wɔ. Me meyɛ bra, na Nyame nipa bi wɔ hɔ a kaa koraa bɛbu me so. Nti ampa, medii n'akyi me ne baeɛ. Nti me baeɛ no ara, Nyame nipa yi yɛ adwuma na ɔfrɛɛ me ka kyerɛɛ me sɛ meyɛ driver ni, na mese aane, ampa meyɛ driver ni. Na ɔse, me kaa wɔ he? Na mese menni kaa. Na ɔse, Nyankopɔn se wɔnka nkyerɛ me sɛ memmɛgye me kaa safoa, ɛkita me, nti memmɛgye. Nti ɛyɛɛ me dɛ. Ɔde oil no guu me nsam. Nti mekoduu fie ara na yɛfrɛɛ me sɛ m'adamfo baako ka kyerɛɛ me sɛ kaa si hɔ nom nti memmra na mebɛfa kaa no. Nti meda Nyame ase. A, wowɔ ahohyɛm a Awurade bɛma wo adwuma ayɛ fɛ paa. Afei no, woanya kaa no a woretue? Nyame nipa, kaa deɛ ɛsei deɛ Nyame nokorɛ no agu me so. A, wowɔ ahohyɛm a Awurade ma nhyira agu wo so? Hallelujah! Mepakyɛw, ka na memfa me nsa nto wo so. Nyame nipa, memiee.
nti mepaakyɛw ɛtɔ so no m'adwuma totɔ yie ɛma metumi sie sika kakra sɛ mɛyɛ ɔbaa ho adeɛ na mayi furo no mu sɛ bebree nti mepa cancer ɛde bɛto nyame yi paa mu ka kyerɛ ne sɛ nsɛ dɛm pɛ sɛ meyɛ mewale nka ne saa na ɔka ɔka kyerɛ me sɛ mawale na mɛwale deɛ ani wɔ ho nti gye sɛ owuo wura mpaebɔ twitwa nneɛma no ɛma me Na ɛno akyi no, metuu kaa sɛ merekɔyɛ adwuma. Kaa no mu ara, mede drɔpee nam. Deɛ mehunuiɛ ara ne sɛ baabi a ɛnam no nyɛ sɛ bi a patuo, ɛhɔ yɛ bush anaasɛ baabi sɛ ɛdwo so kwan a ɛda so straight, wonhu dua biara wɔ hɔ. Merekɔ ara, deɛ mehunuiɛ ara ne sɛ. fatuo paa na wura kaa mu nyɛ sɛ bi kora wɔwura wɔn atwa mu o wɔwura wɔn abɛgya wɔn ani so ama amena bi wɔ hɔ sɛ ne obi a ne nsɛm amena nti na ɔba sɛ kam de machine ne deɛ kam de kɔhyɛ amena no sɛ machine no but ɛnam odiifoɔ mpaebɔ a ebiara ɔbɛma ne otwitwa mu ma ne nti no aboa no ne di ne so nkunim ne kaa no kɔhyɛ amena ɛma aboa no so kɔhyɛ Afei Tanase, ohuri baa ne so saa three times, biribiara nyɛ me, nnipa no a na me ne nam nyinaa no mu nyinaa worɔɔe, ɔno koraa ɔte nkyɛn no, but me me deɛ, biribiara nyɛ me. Nti me frɛɛ me sister no, ɛka kyerɛɛ wɔn sɛ manya accident, nti me frɛɛ na nka wɔn nso wɔn ba wɔnam so wɔn nyɛ aboterɛ, na me ho yɛɛ, biribiara nto me, na ɔte saa deɛ ɔrefrɛ obi na waka no ato, waka akyerɛ no, na me nso yoo, nti ɔfrɛɛ no na ɔka kyerɛɛ me sɛ aboa no a ɔtoaa no no, ɛnyɛ aboa kwa, ɛyɛ nnipa. na ɔno ne nipa a sunsum watumi ayi ne ho asi hɔ sɛ obetumi ama me manya accident ama mabubu na m'ayeforɔ no a mebɛyɛ no sɛ bɛyɛ a ɛmma so nti nyame nipa ka kyerɛ me sista sɛ ɔmfrɛ me nka nkyerɛ me sɛ aboa no sɛ metumi kye no a memfa ne mmra na ɛyɛ nipa na memɛhwɛ m'ani so adeɛ nti ampaa aboa nso mekyee no na yɛ friday nti Friday ti Saturday maa ma ti Sunday nna mede no toa Nyame nipa wɔ ha no. Nti me baaɛ na Nyame nipa de ɔɛ bɛgu aboa no so, ɛne ɛdɛɛ mu ha deɛ ɛwɔ a wɔ ha deɛ wo bɛhu yi. Ɔpere saa na Nyame nipa sɛ ɔn sɛ wapere aa na ɔni abɛgu ase. Nti aha no a wabɛdu no deɛ sɛ wo kɔpɛ akora no aku no na sɛ wantumi anku no deɛ a ɛne ɛwo bɛdi kan. Nti ampa aa Nyame nipa tiaa aboa no kɔn so ɛwɔ ha no, ɔkuu aboa no. Nti. Ɔbaa no a mereware no soa yɛ Plawoni. Yɛwɔ nneɛma a yɛde kɔ wɔn fie. Nti yɛde nneɛma no kɔduu fie hɔ no, yɛfrɛɛ wɔn maame nua no nyinaa baeɛ. Nti wɔhuu nneɛma no na wɔn bi, wɔwieeɛ no, nti wɔsɔreeɛ ara na maame baako sɛ ne kɔn, ne kɔn, ne kɔn, na hɔ ara na ɔtwa hweeɛ. Hallelujah! Wei deɛ asɛm na na masɔre.

Wowɔ adanseɛ bi wɔ Kumase, Grace Power dan mu, Kontompo ne Afra asase so neɛ ɛrekɔ tɔn about maame frɛ me number na egu TV no ase no frɛ me seseyɛɛ na me ne wo nkasa ansa mpo na kyerɛ bena no yɛde mpaeɛ no egya no ahyehyɛ so na woso abɛfo adanseɛ na megye di sɛ Awurade a wafrɛ me na wama me tumi sɛ memfa nyɛ n'adwuma no wɔmmu w'anim ase da Ɔsɛ sɔfo no, Ɛhefa na mɛfa kaa de aba? Sɛ ɔwɔ Dinkwaa o, sɛ ɔwɔ Ɔboase, sɛ ɔwɔ Takorade, baabi a wowɔ biara, fa kaa bɛsi Kumasi Kejetia na bisa sɛ worekɔ Dɔkta Mensah. Na wodu Dɔkta Mensah a, ka kyerɛ obiara sɛ worekɔ Askɔre Mampɔn, wopɛ Askɔre Mampɔn kaa. Na maame, deɛ ɛwɔ mu nie, wofa Askɔre Mampɔn kaa no a, wonnu Askɔre Mampɔn, wobɛsi wɔ kwan mu. Enti ka kyerɛ ɔbaa no sɛ, Baabi a merekɔ, mennim hɔ. Mɛsi wɔ nkontompo ne afɛre. junction no so hɔ a, wɔsi nkontompo nya fa junction no so a, me signboard si hɔ, na wohu obiara sɛ ɔgyina kwan no ho, aka ne sɛ merekɔ Odiyifoɔ Isaac Newton asɔre anaasɛ Sɔfo Isaac asɔre dan mu hɔ, na akoa panin ɔde wobɛba. Na ayɛ sɛ wodeɛ signboard no fa kwan no ara so, wobɛhu sɛ afitafoɔ bi wɔ hɔ, Bisa wɔn sɛ, Merekɔ asɔre no a ɛwɔ ha yi ara no, wɔbɛkyerɛ wo ama woaba, na Awurade bɛhyira wo. Ɛberɛ aduru sɛ Onyame yɛ ɔkɛse na wɔma asuro di adanseɛ. Bra, yɛntɔ hwee wɔ hɔ, yɛnkyagye wɔ hɔ. Na mmom no, Kristo ka kyerɛɛ, Matthew chapter ten verse seven, Ɔse, Monkɔsa nyarewa, motutu ahonbɔne, monyane awufoɔ, mede ma mo kwa, mo nso momfa ma kwa. Yɛnnye biribi ne yɛhu odiyifoɔ no, na mmom no, sɛ wo meet odiyifoɔ no a, your life is never be the same. May God bless you. in the name of jesus christ amen ebi a wotie mi no wopɛ sɛ ɔde ho ma awurade yesu na wofiri sɛ ɔkra no agye nkwa wobɛka asɛm bi adi m'akyi akwanya no ɛbra so akɔde korinto sɛ ɔte me ne no a mbɛmpini mu akoma na wonni wɔkyena ne adekyee mu nsɛm ɔsɛnkafoɔ sɛ wonni deɛ da w'anim ɛno nti mɛsrɛ wo ɛne menya adwene na fa yesu na ɔbɛhyira wo sɛ woagye asɛm yi ato mu a mɛpɛ sɛ wobɛka asɛm a me ne wo kan adi m'akyi Ɛsɛ Awurade Yesu, meda wo ase sɛ wakae me nnɛ na wahu me mmɔbɔ. Ɛberɛ a mewɔ w'anim yi, mede aseda ma wo. Hu me ɔbɔ na bɛtena m'akoma mu. Bɛdi m'akoma mu hene, mfa me nyɛ deɛ wopɛ. Mɛsom wo me nkwa nna nyinaa wɔ Yesu din mu, Onyame Agya, Onyame Ɔba, Onyame Nkonkron din mu. May God bless you for that. Onyame nyɛ wo kɛse adom no nti. Amen.